Rrusul-nni i d-yettakken Lmasiḥ. Dɣa d ayen i yeǧǧan kra-t tismin deg lmuqeddmin n ccariɛa akk d lɛulama n ddin. Qqaren d akken wigi ma yella nunef-asen, atan medden ad uɣalen ur d aɣ-ṭṭafaren ara. Atan medden ad uɣalen ad aɣ-d-inin abrid-agi i d-tewwim akka mačči d abrid. D ayen i yeǧǧan lmuqeddmin-nni n ccariɛa akked lɛulama-nni n ddin ur ḥmilen ara neɣ ma nezmer ad nini mem kerhen imasiḥiyen. D ayen i d-iqqar wawal n Sidi Ṛebbi deg lecwal n Ṛṛusul, ixaf wis xemsa, taṣeddart tmenṭac akk surti sbeɛṭac akked tmenṭac, yenna, Ɣef ddemma n wayen iḍerrun, kkrent-asen-d kkrent-asen-d tismin i lmuqeddmin, i lmuqeddem ameqqran akk d isedduqiyen-nni yellan yid-s. Ṭṭfen rrusul rran-ten ɣer lḥebs n baylek. Aṛur d acu i d-ak-teṛṛan neɣ d acu i xedmen? Asmi i walan d akken atan rrusul-agi, atan lmumnin-agi-ni deg ubrid-agi-ni ajdid deg Lmasiḥ, imdanen bdan ṭṭafaren imeslayen d akken-nsen, bdan ṭṭafaren abrid-agi. Dɣa nnan d akken tura imi lɣaci uɣalen ttamnen-ten, imi lɣaci uɣalen teddun yid-sen, iyyaw ad nexdmet tilisa i wannect-agi. Généralement tilisa-agi-nni s wacu i t-xeddmen? Xeddment-tt s la menace akked la violence. U d tidet d ayen i yellan ar ass-agi. Décor, anda ad yili réveil spirituel, ad anda imdanen ad uɣalen ad ṭṭafaren tamasiḥit, ad walin dakken Lmasiḥ d amsellek, ad s-inin i yaw ad neddu deg ubrid-agi-nni. Dɣa aṭas n yimdanen naḍen keččmen-d ɣer ubrid-agi n tidet, ɣer ubrid-agi n tafat, ɣer ubrid-agi n ḥellu. D ayen i yeţţaǧǧan ddyanet naḍen neɣ imḍebbren naḍen ţţagaden ayagi. Dɣa dagi nnan-as iyyaw a negret imḍebbren-agi ɣer lḥebs. Malheureusement ar ass-agi mazal. De telles pratiques, ayɣer? Axaṭer aɛdaw wa menace neɣ la seule chose i s-yettqabal le réveil spirituel neɣ i s-yettqabal anda ma yella leqdic ɣef Lmasiḥ d akken c'est la menace i wakken ad kukrun widak i yemdanen neɣ ad kukrun iqeddacen ɣef leqdic-agi. Ɣef ddemma n wayagi-nni, ad naf d akken tamasiḥit deg wasmi i d-tlul, tlul-d d akken yella umqahher, tlul-d d akken daymen iyyaw ad tt-nemḥut. Ayɣer? Axaṭer aɛdaw, cciṭan, yeẓra d akken ma yella qeblen yimdanen Lmasiḥ, atan lxedma-ines, Ur tesɛiḍ iwacu-tt, xaṭer nettan d acu i d ixeddimen d ayla-s, d lekteb d acu i d ixeddimen d ayla-s, d taruẓi d acu i d ixeddimen d ayla-s, d lameras. Ass-agi, ay atmaten tisetmatin, ad nwali akken aɛdaw yettaɛraḍ i wakken daymen ad irreẓ, ad irḍel. Akk ayen i yexdem Sidi Ṛebbi, s laman-is. Ɣas akken, ad nwali d akken mi kecmen iqeddacen-nni neɣ rrusul-nni ɣer lḥebs, ad nwali d akken tazmert n Sidi Ṛebbi tger-d afus-is. Annect-agi ara d-nwali deg lavidyu i d-iteddun, ssarameɣ d akken ay atmaten d teysetmatin, ɣas ma tella laman-is sdat n Lmasiḥ, Axaṭer win ara yeddun d Lmasiḥ, ad isiwel ɣer lehna, ad isiwel ɣer leḥmala, ad isiwel ɣer leslak n Sidi Ṛebbi. Ɣas ma tella ḍlamen-as, ayagi-nni ur izmir ara ad iḥbes lecɣal n Sidi Ṛebbi. Ǧǧiɣ-awen talwit, ǧǧiɣ-awen lehna ɣer tikkelt nniḍen.